Merħba, dan huwa Love Island. Kira qaltilna over and over protective ma tridux. Issa.
Protective nifhimha. Nifhem anke jien nafha.
Over protective. Tifhem tifhimha ħafna. Nasal li. Hawn minnu, hawn minnu hekk.
Però over and over protective. Jien ma tantx nifhem kif tkun il-biċċa. Ħanejra, l-ideali kieku għandna l-flus u kieku nistgħu niftlu l fil-villa, taqbad li la ġibaw ta' minn intervista. U tispjegalek, imma aħna m'għandniex dal-lussu, m'għandniex daw daw il-finanzi tajjeb. Però xorta nħossuna fid-dover li nispjegawlkom kif ikun, għax kemm ħasalvaw familji biha, boyfriend over and over protective.

Hard beat all right. Nifset tiegħu ħana tiegħu. U ħsibek jien. Truders fawx.
U dak kien skontna boyfriend over and over, najt anka over protective għax u naqra, illa toħroġ kira najdu la biex tevita. Mela kellna il-Kiana, il-Kira u l-Kion. Dam il-belt, imma meta toqgħod taħseb fuq ma nafx jekk taħsibx bħali, l-ismijiet juruk li aħna qed nixjieħu. Fi żmienna x'kienu? Luk, Marju, Marija, Daniel. Chris Abner. Mhux daqshekk. Kien stajt tidħol fuq il-Love Island fil-verità. Imma hemmhekk tinduda li l-iżmijiet qed jinbidlu. U dan iż-żagħżugħ qisu wieħed minn dawk li jaf x'jgħid. Allura għal-lum ħa naħfru ilu, imma x'hemm min iktar qed jiġbdilna għajnejna, eh? Anka għax għandna lill-Ispanjola. Ma sejtx iż. Ejma minn Vanessa, Vanessa, 27 sena. U ara x'qalet ta. Għandi hawnhekk fuq il-flokk. The man like my patata. Imma veru, veru? X'jiġifieri?
Veru, fil-fatt aħna li għamilna, printjajna l-ittratt tagħha, sinjuri, eh, morna għand nies li naħsbu li jifmu fil-patata u staqsejnihom jekk l-ewwel ħaġa li jinnutaw fiha hix il-patata. Qiegħed ħal qormi u di qed tgħid illi l-ewwel ma jħarsulha huwa lejn il-patata. Mela, ħa nistaqsi naqra rġiel li jifhmu jekk hux veru li l-ewwel ma jarawlha u hija l-patata. Tlaqna. Ħa ntik vleġġa. Sewwa? Għidi l-ewwel ħaġa li taralha. Il-patata jew. Wakkalha Lej wiċċa. Lej wiċċa.
Nista' nwaħħalilek hekk ġifieri għala l-breġġa. Eh? Lej wiċċa, senjur, subaħ dritt. Issa bil noqgħod nħarsela jien. Imma eh, immaġina, eh, mhux qed ngħidlek ħadd toħodha sewwa issa li hemm. Imma fejn tħares l-ewwel? Mhux fuq wara.
Il-patata.
Huwa ħalilek. Jekk qed ngħidu. Hekk qed ngħidu. Warek, mela. Minn tlieta sissa tnej il-patata ġvi jista' jkun l-għandha raġun dil-mara. U iva qed nistennew ir-riżultat. Spanja 12 point! u għada aħna għankunu fl-istess post, fl-istess ħin. Fiċċuna ħanaqdu ma' iktar parteċipanti tal-Love Island, pero tinsewamx il-parteċipanti l-oħra ta' Laugh Island Ħarawa. Eħe, daw fil-verità aħna ħanaqfluhom ġo villa, jew appartament, forsi raħas. Eh, tinsewx li aħna da anka l-flokkiet ta' fuqna din biħa uġi biex nagħmlu lira minnu da. Five, eight, ten, minn jagħti l-iktar iswom. Maħmuġin ukoll, eh? Dara.
Għamlu subscribe, like, share, insomma minn kollox. U tinsewx, issa ġejn l-sponsors warajhom ħajkolkom surprise, araw sal-aħħar.